Менә без Орчада э, Тибәк Чыкырча авылыннан Гөлфия Рысаева белән машинада утырабыз. Кичке сәгать 9 тулып киткән. Без бүген Гөлфияләрдә кунакта булдык, рәхәтләнеп сөйләшеп утырдык. Аларда э, чебешләрне карадык, хайваннарны карадык, су буен карадык. Һәм менә э, бүген саубуллашыр э, минутларда җитте.

Э, ансамбльнең Безнеңчә әйтсәк, морҗалар ансамблен создавать итеп маташабыз бүгенге көндә. Шулаймы? Русча да җырлыйсыз, татарча да җырлыйсыз, име? Только русча җырлаячакбыз.
Әйе. Э, Ибалакова Татьяна Александровна, мин и Шабрина Галина Николаевна. Гөлфия, кара әле, сез бик матур җырлыйсыз бит, име? Сезгә бу җыр сәләте кемнән күчте икән? Әниегез җырлыймы, әтиегезме? Әтием дә, әнием дә җырлыйлар. Ие, әтием оста гармунчы иде Айван авылында. Егет вакытта хайран кызларның башын әйләндергәндер.
Әйләндергән, ие.
Исемнәре ничек әле искә төшереп үтик әле? Әтиемнең исеме Илфур, әниемнең исеме Кәбирә. Алар мәрхүмнәр инде. Алар мәрхүмнәр, бүгенге көндә алар мәрхүмнәр. Ие. Ничә яшьтә мәрхүм булдылар? Әтием 52 яшьтә, әнием 67 яшьтә. Яшьтән киткәннәр име? Әбиегез Рукыя апа сезнең э, белүемчә сукыр апа иде, шулай бит име? Әбием сукыр иде, ул 96 елда үлде.
Әйе. 96 яшендә үлде. Гомерле булган икән име? Гомерле әби иде, и бик зихенле әби иде. Һәм бик акыллы кеше иде. Э, күзләре ничә ел күрмәде икән аның? Э, где-то 50 еллап ук күзе күрмәгән инде аның. Ой, озак булган име?
Озак.
51 елда аның күзе күрми башлаган. 51 елда. Әйе.
Ахыргы баласын тапкач, э, үлүен үлде ул. Хәзер әйтәм, 85 елда.
Менә Гөлфия, без тормышның кадерен беләбез микән? Менә ахырдан гына уйлыйсың бит аны, имә, эх, нишләп? Тормышның кадере менә бүген без аны беләбез, чөнки без күп югалтулар аркылы шушы көнгә хәтле килгән. Әле татый башладык. Яшь вакытта тормышның да күп икәнен белмисең. Кайнана белә кайната гел сиңа мешать иткән кеше дип уйлыйсың, кадерен белмисең. Әти белә әнигә менә хәзер Хөрмәт итәр идем мин. Элек ит, элеккеге күрсәтмәгән хезмәтләремне дә күрсәтер идем. Ну соң.
Әйе, менә. Кайнатам исән, менә э, бу башка кешегә күрсәтмәгән хөрмәтне мин хәзер кайнатам аңа күрсәтәм. Кирәк вакытында кашыктан ашатам, үлә башласа уятам, тизрәк тор бабай дип уколын кадап аягына бастырам да, кашыклап ашатып тагы үзе ашый башлый. Субханалла, тагы шулай итеп яшәп китәбез. Исеме ничек әләнең? Исеме Исем... кайнатамның Михаил Тимофеевич. Ничә яшьтә инде хәзер? 92 яшендә.
92 яшьтә әле, субханалла, йөреп тора үзе әкрен генә имә. Аллага шөкер, ягында. Әйе.
Ятса тизрәк укул кадимда торгызам. Әле Аллага шөкер, миңа ул э, ничек дип әйтим, тормыш итәр өчен мин ятим түгел. Ул исән вакытта мин ятим түгел. Әйе. Бары бул минем әтием шикелле. Мин аны хөрмәт итәм, ул миңа үземнең тормышымда бик авыр вакытларда булышты, бик каты булышты. Биш үгез бер сыерны апшырып китә торган иртә белән кич беләп кайтадыр ие. Ул миңа хайван асрарга, тормыш алып барырга бик каты булышты.
Исән сау булсын име. Ие, амин.
Моңарчы тату яшәдек, моннан соң да тату яшәп Олылап озатырга насип булса ярар иде миңа аны. Әйе, менә сез әйттегез бит инде әбиегез Ркыя әби. Үкенечкә белән нәрсә калдымы, юкмы? Менә Ркыя Ркыя әби заманында яшьрәк булганмын шул, тоже менә аңа дагын әзрәк олылап, хөрмәтләп. Ну, мунчаларга керәдер ием. Әйе. Ну, ул бит мин аны обязанность итеп санамыйдыр ием. Әйе. Абуз итеп саныйдыр ием ул вакытта, Әйе. яшь вакытта бит бер нәрсәне дә белмисең. Мгм. Хәзер булса мин аны Рәхәтләндереп, кәефләнеп әп керер идем. Әйе.
Ә Гөлфия, бәхет нәрсә ул? Бәхетне без беләбез маны, әллә югалткач кына беләбезме без бәхетне? Бәхет э, иртә белән на самом деле иртә белән бүгенге көндә уяндың икән, ул бәхет. Балаларның тавышын ишетү бәхет. Балаларың сиңа кунакка килгәндә бик зур бәхет. Оныкларың сиңа әби дип дәшә икән, ул да бәхет.

ул мәшәкать. Улымны югалту тоже Сергей Сәни дәл ул вакытта. Иптәшегез инде инде. Иптәшем ие.
Аның белән бергә югалттык. Ну, иң авыры шул булган. Сергейны да югалттым. Сергеем да авырып үлде. Но аны да онытып була, но баланы онытып булмый. 11 яшьлек вакытта име? Хәзер ничә ел үтте инде? Хә ничә яшь булган булыр ие? Аңа булган булыр ие 38 яшь.

Мин бүгенге көндә бик бәхетле ана. Әйе, бик бәхетле ана һәм кайда эшлисез әле? Мин Росгострахта Арчаның имени иминиятләү компаниясендә Росгострах компаниясендә эшлим. Сез бу эшне яратасызмы? Бик яратам.
Халык белән эшләү үзе бер бәхет тоже. Кеше күрмәсәм, э, аптырап беткән булыр идем. Менә Гөлфия ханым Сезнең бүгенге кенегез ничек үтте? Сез бүген игелек эшли алдыгызмы?
Көн дәверендә Аллага шөкер бүген игелек эшли алдым. Һәм нинди? Күршем Рөстәмнең ике күзенә дә операция ясатырга уже март айында тотынган идек. Бүген икенчесенә ясатып, исән сау алып кайтып, иенә урнаштырдым. Рөстәмне, короче, җилкәмнән төшердем бүген. Сез э, машинада йөрисез, үз машинагыз белән Казанга бардыгыз һәм Рөстәмне больницадан алып кайттыгыз. Шулай бит? Котлероводан үз машинам белән озатып куйдым, алып кайттым. Бик зур игелекле эшләгәнсез инде сез Гөлфия ханым. Әйе. Ул ничек ул ничек аның күзләре күр, күрдеме аның или күрмәс дәрәҗәгә җиткән идеме күзләре? Күрмәс дәрәҗәгә җиткән булган, мин аны теге алай дип Аңламадым, миңа ул теге андый-мондый күрсәтмәде дә инде. Әйе. Күршеләр кара рөстәм бөтенләй дә җыри алмый бит, кибеткә дә җыри алмый. Әйе. Тыңламый безне, больницка менми дигәченнән, күршеләр әйттеләр дә гөн, ул миннән әзрәк өркәрәк, мин аны кереп үгетләдем дә, икенче көнне үк җилтерәтеп больницага мендем дә, менә шул Аллага шөкер, квота белән операция ясата алдык.
Әйе, мин күрдем.